Heddiw yma, dwi'n gweithio yn y dartan lemon. Ie, yeah, dim yn edrych yn dda iawn ydi. Ond, i ddaeth y fideo yma, o'n i'n meddwl eich bod o'n werth dechrau yn y diwedd, de. Croeso i artisaniaeth.com. Heddiw ma, dyn ni'n mynd i wneud tartan lemon yn defnyddio lad. Mmm, throwback in nainia fy ma. Supposedly, efo 100% bryster, mae hwn yn mynd i roi pastry 100% flaky i ni. So, dwi'n mynd i fod yn cerdded ni trwy'r camau sy'n mynd i wneud hyn i ni, a dyn ni'n mynd i weld. Pa fath o pastry ydyn ni'n gael allan o hyn? Wrth gwrs, hwn oedd y pwynt, lle o'n i'n sbio nôl, ddim yn gwybod be oedd i ddod. So, dechrau off, dyn ni yn mynd i just ychwanegu'n blawd i'r prosesydd yn fyma, dim byd rhy anodd o fyna, a i hwnna, dyn ni yn mynd i ychwanegu ein lad, dwi'n siopio'r lad i fyny o'n i ddarna fyma, just i wneud o'n haws i'r prosesydd polsio nhw. Pols sydyn gath heina fe gilydd wedyn, dim gormod. A, wel, yn ôl sôn, oedd pethau'n gweithio'n reit da, de. Oedd yr site yn gofyn am texture fel cwscws, a dyna sgyn i mi fyna. Ond uh, wwan af pethau o chwyth yn bach wrth i fi ychwanegu y dŵr. Hwna oedd yr cryn lleiad o ddŵr o'n i'n medru ychwanegu, aha, sydd bin, o'n i'n gwybod bod rhywbeth o'i le. Oedd y pastry fatha Play-Doh. Wel ti'n gweld dim pastry di hwnna na ci. Plant bach sy'n chwarae fo hwnna. Dechrau yr uh, dirty dance o ychwanegu blawd nes i wedyn. I drio gael pastry oedd yn sort of edrych yn iawn i weithio fo. Da hwn. A mlaen i fi de. Show must go on yn ôl ate, so dyma fi'n pweru drwa fi drio cael y pastry yma barod i chi gael gweld e. Just uh, plot ni wacio nhw yma. Dwi'n gael mewn i disgo rhyw fath. Yr rheswm o'n eisiau cael o'r wlad i uh, mwy esmwyth ydi o. Felly a'i likely ydi o'i gracio peth chi'n rwlio allan. So fewn i'r uh, i ffridge efo wedyn, iddo fo gael caledu rhywfaint, a allan o fo yn barod fewn hyn. Be nes i fy ma oedd just uh, basio fo gwmpas efo rolling pin yn bach, trin o fatha bloc o fenyn de. Trio cael o'n uh, hyblyg Rôl Ifan bach, gadw mae'n hesmwyth a fel chi'n gweld mae'n hyblyg neis. So, blawd lawr ar y bwr wedyn, barod i roliau allan. O, ar y pwynt yma, hon i ddim yn uh, meddwl bod y pastry yn mynd i fod mor catastroffig ag oedd o. A ni actually, bod y pach o beithio yn fyddo. Rôl efallai nes i jyst dechrau'r canol, weithio rownd yr holl beth a cadw peth yn eitha hafal de. Gwrs gen i ddim rôl yn pendig am hwyr i neu hyn, so ddim yn gwneud bywyd hynna faint yn haws, ond dyfal dong de a ges i pastry esmwyth a hafal. Rôl i far, rôl i'n penydyn yr hen dric na i uh, gael o ar y tin. Roedd yn un bach o adjustment fyna, cos dwi ddim yn expert, mae'n rhaid dweud de. Ond, o weld, oedd pastry yn ei reit da, doedd. Wan i leinio'r tyn, uh, mae bach o waith dde, ond di rhio gadael iddo fo ddisgyn fewn di'r gamp yma heb rwygo fo ar gornel fi, cys dydy o ddim yn fi i fod yn estynol iawn. Ond os ydych chi'n cael tyllylla, wel, hwnna digon o sbarion i lenwi nhw, does. Fel hwnna di newid yn, just trimio'r edges fanna. cadw fo efo bach o overhang just fel bod na le efo shrinkio a hefo top gallu osgi a chi gallu chopio hwnna off wedyn. Cheats way o'n neud pastry de. Yn ei ffridge fo oedd efo gael ail galedu de. Ti angen efo fod reit oer yn mynd fewn i'r ffwrn fel bod o ddim yn colli siap de. Obviously, disaster impending yma gan fi ddim hyn yn oed in focus, ond uh, mi nes i mewn blind bake efo, so just drwy siwgwr fatha pwysa yna fo i stopio fo rhag godi yn y ffwrn. Pobi fo efo'r siwgwr yna yna fo. Mae hwnna rei siwgwr di tostio eich difydyn yma blas neis iddo. A mae gen ti pastry case sy'n barod un. Gadael o oeri dde. A'r pwynt yma, ni'n mynd reit beithiol, chi'n aifynu. Si fel cachu neu bach yn wel yn cyd efo yma. A ar ôl rhyw hanner awr, yma chi, moment of truth, yr uh, cas yma. So just chopio'r excess fel sy'n nhw'n dweud yma de. Gael chop Reit uh, dwclus, ond yn daclus iawn be, ond bai fi yna. A fo, so ie, yeah, just yn simio fi off de, ever so gently, a oh, real boy yn ymol de. Oh my god, mae di dod allan. Oh, mate, ti'n sot, ti'n di gorffan yma, de. Awr o fo, yn beth rhaid i fi neud wan ydi just fo. Cymau fy yma fyny, symud o adre, len mi fo beth bynnag dwi eisiau, de. Shit. Be nes i yma da? Lwcus, o Massimo, ei yrru nghlust di. I gofleidio y mes. Stop!
Stop! Look through my fingers. That is beautiful!
Cyn a chi fi wedi gwllwn y lemon tart sy'n cael gwerthusiad bach ohono fo, be bynnag da. Obviously, di hwn ddim yn lemon tart, na di. Ond, i fod yn onest, uh, tutorial ar sut i'n neud crwstyn lad oedd hwn i fod, so Oedd ddim gorau llenwi, oedd wedi gweithio allan rei da i fi, mwyn a chi, really. So, dwi'n ymddiheuro am yr uh, misguiding na. Ond, os chi wedi mwynhau fideo ma, weis, nes i fwynhau, at least nath o roi'r excuse i gael episod o Geth Table do. So, os da chi wedi joio fo, liciwch, comentiwch, share'wch am fwy o hyn yn y fodol, a neu mwy yna fo. So, am wwan, diolch am watchad. Gethin dwi efo artisaniaeth.com a welai chi tro nesaf.